Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa
oh. Aha! Ni kaingi tugaaniirira ahari bingi, nyine amatsiko ngu okwe hariho eki orikutorotooramu kandi eki oraabe oine kugamba there is space omu comment section, zayo ogire eki waagamba then tubaase kukugarukamu nainga tushube tukikoreho vidiyo endiijo by the way so otaza okwe okaguma orareebera okwe abamwe ndababuganamu orabingambira omu kanwa nari aha comment biteyo. kugira ngu ntabireeba nyenka na bataahi baitu na bataahi bangye twena tubireebe and eri izooba eki aatureeta n'enshonga nkuru, nkuru munonga munonga munonga eri ahari itwe abazaire, itwe abazaire kaingi kaingi tukozire actions haza actions ezi twakora, twakora decisions za hauntinga abaana baitu. And that even kiri na promised omu Bible. So actions ezo okwija zika hauntinga abaana baitu it is biblical kandi kiri just natural. Ebi orakora you will be inherited by your children. So eri izooba nikyo kyatureta an inheritance for our children. kandi inheritensi, obuhunguzi, oburi burungi bwonka. Kwonka hariho n'obubi, haza nibwe twayenda ngu tumanye eri izooba. Obuhunguzi obubi obu abaana baitu barabaasa kutuhunguraho. Ndi Euclid ow'omu gisha once again na munywani wangye, paragraph yoona.
Ni paragraph yoona nka butoosha ndi Abaineruhanga Paul Twesigye. Topic egyo nari ekintu ekyo eky'okugamba aha buhunguzi bw'abantu baitu, obu omushaija orikubaasa kutsigira abaana baawe n'ekintu kikuru ahabw'okuba naiwe ahu ori oine ebi waahungwire, okahungurira sho, okahungurira shwenkuru Nkahungurira shwenkuruza so oba ori aha omubiri ogu oine yaaba nibyara yaaba n'omutwe n'ebigyere haine ahu orikubeiha so obuhunguzi obwo ni kikuru kandi twena buri muntu nayetenga ngu ahungure ebirungi
so ekirikumanyisa na n'abaana baitu tushemereire kubendeza okuhungura ebirungi tutahereza abaana emize. kwihaho tubaheereze ebyo birungi ebirikubaasa kubabaisaho. Hariho nambwenu scripture ei turikwenda kushoma, ow'eishe-emwe ningira yaaza kugishoma reero tutandikire aho tugumizemu. Ni mpango turabaasa obutagishomera aha, kwonka waaza omuri Joshua chapter seven, Yoshua. Yoshuha, Yoshuha Yoshua. Eh, Eshuura ya mushanju eragamba aha mushaija ou bareeta Acaani. Acaani n'omushaija w'Omwisiraeli akaba ari omwe omu ihe eryari rigire kurwana omuri Yeriko. so abaingi turamanya sitori ya yeriko oku yeriko bagyetorweire emirundi mushanju deni bakateera orwari deni bakakora ki ekarugaho ekahirima Ruhanga akaba ataireho ebiragiro okutagira ekintu kyona eki bagira ki eki bayihayo byona babicwekyereza harugayo omushaija ogu omwe yagira ati ngaaha ati ebi ebintu ebi ebintu tindabitsiga. Yaagwa aha feeza yaatwara, yaagwa aha siriva yaatwara, yaagwa ahari ki yaatwara, yaashereka yaatabika ahansi, akata omu ihema rye yaatabika yaashweka yaabiika. Kwonka Ruhanga akaba abagambiire ngu hatagira na kimwe ekibaihayo kyona eki barashangayo bakicwekyereze. Mbwenu aha we yaayanga yaakora ebye, arabaasa kuba yaari arikuteekateeka ngu arikubikorera famire ei barikuteekateeka ngu abaana bangye baaba gye, arikuteekateeka ngu nyowe n'eka yangye twaba gye, omu magezi omu bukujukuju aramanya ngu Ruhanga arabaasa kumuraba ahari ishwe. Kwonka twabagambira ngu erizooba twija kugamba aha buhunguzi, haza obuhunguzi hariho oburungi n'obubi, ogwo omushaija akareeterwa eka ye obuhunguzi obubi. ahakuba ku baamazire baasherura Ruhanga yaaholdinga Israeli accountable ahakuba bakaba bacumwire, akabakwatanisa boona yaagira ngu bacumwire by the way akaba atereerize Israeli yoona yoona yoona ekagira omushango Israeli yoona not until ahu yaikiririize kugira ngu basherure ogwe ocumwire baamusherura mpaka baamuhikaho. Kwonka okumuhikaho bakaba baine kukwata famire yoona kugicwekyereza. Bakateera amabaare oba ni famire oba ni tente oba ni ente oba ni embuzi oba ni mukazi oba ni mukozi oba ni ki, byoona bakabiteera amabaare baabicwekyereza. Okookwe hariho ebi orikukora, hariho ebi orikutaho omutima hariho n'abantu abu waarashaagiize abu biraija kwija kugaruka bikahontinga famire yaawe. Hariho abantu abu waayibiire oba n'eitaka, oba waabeebera ki, ku oraabe waarugireho bari barabaasa kugaruka kwakiira ebyabo haza biteganise ki famire. Ni bingi, ni bingi, ni bingi, ni bingi. So hati erizooba twija kureeba iwe nk'omuzaire, iwe nk'omushaija nari nk'omukazi, obuhunguzi obwo bubi tukabwehara tuta? Itwe nk'abantu turi responsible. Baiburi eragira ngu omushaija murungi ararekyera abaana be obuhunguzi, he leaves an inheritance for his children. Mbwenu hati iwe oyetebeekanise kubatsigira buhunguzi ki? Enshobe zaawe zoona ni kirungi waatsiga waazigorora, okareka kuzitsigira aba famire, okareka kutsiga famire yaawe eri omu katyabaga nawe mbwenu hariho abarikutaasa abakazi baingi, okataasa abakazi baingi okatsiga otabataire omu buteeka ahu oraarugireho bati empire is down. So hati obuhunguzi obwo nibwo twija kureeba tukaabaasa kubumaraho tuta tukatsiga obuhunguzi obwine omugasho obutariho mukyeeha omu baana baitu.
Mukama asiimwe, ow'eishe-emwe kutushomera ekyahandiikirwe otyo, kandi ningira twakihurira twakyetegyereza. Akani akanga kuhurira ahabw'okuba akaba ari selfish, akaba ari omuntu orikweyendeza. ekikorwa eki yaakozire aha mahe ihe ryona oku yabagyenzire abantu baingi bari abasirikare ba Isiraeli, akaba n'ow'eiba, nikimanyisa ngu akaba ari selfish, naabaasa kuba yaabaire atakubyendeza na famire ye, naabaasa kuba n'okubyenda yaabaire naabyeyendeza we wenka. Haza abashaija b'ekika ekyo ebiro ebi bakanyire kandi noonshushura ngu ekitumire baakanya n'okutabaho bibonererezo birikumara ebirikuheebwa abantu nk'abo. Ahabw'okuba kare omuntu ku yaabaire akora ekikorwa eki famire etakora, famire eshutama yoona bamureeta ahabwaki okozire eki. Ogu ka n'omuziro gwaitu ahabwaki oriire omuziro gwaitu. Eki ka kitakorwa omuri egi ka ahabw'enki iwe okikozire. Ka tenkuriizi itwe ka yaaherize ngu kitaribaho ahabw'enki kigyireho. Akiheza kwikirizana nabo bamuha ekifubiro, aki batikirizaine nabo bamucwa. Kandi okumucwa kwabo kukwata kuretera ebizibu family ye yoona, abaana be. So still obuhunguzi buba bubi. Kwonka akiheza kwikirizana nabo bamuha ekifubiro kandi nabwo ekifumiro ekyo kya affectinga family ye. Ahabw'okuba bakaba batangisa bakushaba enyena waba oriire omuzi, omuzire ogweka. bakwihaho enyana, enyana egyo eyi yaruga omu famire egyo iwe oku ori oyine ebintu byawe omuka tibyawe wenka nebya famire yoona.
Ohemuka famire yawe egira neiziina ribi haza ekika kyoona kyahitamu then hati imwe mwaba scape
hati omwishiki akiza kushwerwa ngu ogwe ishaka ryomuziro. ogwo omwishiki ishega n'omunyamururu n'omushwere ota so obuhunguzi bubi bukaba buri butyo kwihaho ekyabire kiri kirungi obwire obwo n'okugira ngu bikaba biba sorted omuri ogwo muringo abantu bakaba bashutama babi ironinga mbwenu hatiya na n'owarire omuziro Akaija agira ati nyowe nkajunwa omuziro tigwa kinduho. Haza nintangaara abantu kuteekateeka ngu waaba waakozire ekibi bakakuha punishment waajunwa punishment neerugaho. It is a wrong mentality and thinking. Ba waaba ohairwe punishment n'obu okujunwa kora punishment ogiheze. Yaaheza kukuhwayo nibwo erikuba yaakuhwaho. Haawa ku baamugizire ngu mburi kuzaara oryashaasha abakazi baarabuzire kuzaara nibashaasha? Ku yaagizire ngu Ruhanga ku yaagambire aha bwato ryaguma oyetenga ebara kandi ryakutegyeka ekyo kyarahwireho. N'abajunirwe niyo nikwo nikwo. Yes. Nawe woba aha kidiikono ry'omukazi.
Waakuba Bishop ori omukazi nooteekwa ebyo nibiteekwa kugumaho. Nooteekwa kuguma nooyetenga abaro kandi nawe naateekwa kukutegyeka. Kandi nooteekwa kuzaara orikushaasha. ahabw'okuba egyo ni punishment, abamwe nibagyeta akaatsi kwonka ti kaatsi. Abamwe baragira ngu nyowe tihariho ondi tindaza kwebonaboneesa, Eh. yaahisa obwire bw'okuzaara agyende bamushemeze. Nabwe n'obusaasi. Kasha- Nyowe tindaza Omwa- kwebonaboneesa ngu Bazoma. ndasindika. owo mwanya gw'okugira ngu banshemeze Eh, naho obwe nsindika ahabw'okuba ku bakushemeza obu n'obu n'obumuga Kwonka okuzaara okashaasha ti bumuga ahabw'okuba ni punishment ku orikuzaara ehwayo. Si kuhitsya waagarika waagira enda ogarukire. Kandi baaba bakushemeize baguma nibakushemeza. Still okugira ngu nooye escapinga punishment y'obusaasi omu kuzaara by cesarean, nooba waashobya munonga waayeyongyera punishment. Ahabw'okuba punishment eriiya tiwaagikoraho, tiwaagikora. So Obuhunguzi obu turikuheereza amaka gaitu nibushuusha ki? Ni nk'obwa Acani, noshusha oti omu Runyankore oti Acani hoona, Acani n'orujungu. So Acani akaba omugomi, yaayanga kuhurira famire yoona baagiita baagimaraho. Iwe nka nyineeka, iwe mushaija w'omu ka yaawe, ebyateirweho nibyo orikugyenderaho yaaba nebya famire nari yaaba biri eby'obwa Ruhanga nibyo orikugyenderaho oriyo noheereza famire yaawe omugisha nari oriyo noheereza famire yaawe omukyeno. N'ekintu kigwire okutandika bizinesi kwonka eventually okashanga ori serifishi nka Akani. aho naaho buzima juba juba famire yoona ekacwekyerera ekahwaho. Iwe kikwiniire mugasho ki ekyo? Kikwiniire mugasho ki omushaija ou nooba waashwereire ki, nooba waazaariire ki? Nikikuhwera kita? Nari abaawe bo baagobamu ki? Abo abaana nooteekateeka ngu baine layifu nari tibagiine? Ogwo mukazi shi ou waareetsire aine layifu, aine amagara agu ariyo naatuuramu nari it is a piece of shit you use so nikirungi munonga okushanga omuntu oyine entekateka y'obuhunguzi bwa family abaana bakiza ku inheritinga nari kuhungura nari omwana akakura nayehuriza ishi akakura nayehuriza nyina akakura namanya ati itwe oweitu ebi titubikora. na waza kumugyera oti kumukozesa ekintu akashanga ati aa itwe itwe taata ekyo aa so n'ekintu kikuru munonga okushi okutaho obuhunguzi bw'eka omu muringo gwona ogurikubaasika, tukaba twagambire aha kutaho culture y'eka, iwe nk'omushaija kutaho culture y'eka ahabw'okuba niiwe warunzire omukazi, niiwe waagiire kushwera so culture niiwe ogiine, niiwe ogiine.
Hariho na naaba Abo abu omwana arashaasha, akishaasha, akagyezaho amarwariro gaka gakarema, akamukwata akamutwara omu bafumu. Reero omwana akamutandikisa life egyo y'okuheereza sitaane. Haabe eishe-emwe, waareeba waatandika kuza omu mufumu, okuza kumucwekaho. Eki nooba nokimucwekaho ahabw'okuba hati maawe waabyara embibo yaaza omu baana, abaana nabo baryabyegyesa abaana baabo. Ruhanga naagira ati ebiragiro ebi mubyegyese abaana baanyu, abaana baanyu baryabyegyesa abaana baabo, n'abaana baabo baryabyegyesa abaana baabo, so it should be an eternal action or act. Mugumizemu nimukikora omu family yaanyu kitariho haza obwo amaani nibwo buhunguzi. Ahabw'okuba ku orikuheeza kwegyesa famire yaawe ebiragiro bya Okwesiga Ruhanga, abafumu. Mm. hati ku nari waabeegyesa okwe- waayegyesa mutabani waawe okwesiga abafumu, nikiba nikimanyisa ngu for sure Mm. waakibyara, Waakibyara kyahaba. waakibyara kyamera kyayera ahabw'okuba ogwo mwana naaba ari aha ki, noomanya ngu nari abaana naaheza agire ngu yaajunwa kwonka obu- obufumu ti- tikibi. Eh, Abo- ashanga kiri karica. ya ahabw'okuba it is culture ahabw'okuba ishe akaba ari mukuru w'abakristaayo kwonka naakiza omu bafumu Mm. hariho omu- omu- omuriisa omwe omuheereza mukuru munonga ou omukazi yaizire naamushaba ngu amu- amuhwere amushabire akaba naarwara omunda Mm. yaamwirukiza ow'omufumu ari omwebembezi w'ekanisa ekirikumanyisa ogu muheereza yaaba ni nyina yaaba ni ishe nawe akaba yaabaire amutwara ow'obufumu. So egyo ni culture eyaabaire planted omu family. Abaana nimuteekateeka ngu tirikuheza kujunwa ngu ebyo byona bihwaho? Culture eri stronger than any faith you can ever find. ahabw'okuba n'ekintu ekikurimu inherent in the system actually that's the right word ni system Ku oraabe orarya eby'okurya otagarukeyo kureeba how oku oku biri birakurataho yes it is a system erukirwe so na culture yaaba eri culture it flows itself tihaine n'oraza kukwemerera okugi kugi kugireeberera umm it flows naturally so wa waayo eki wayombekyera ekintu kyabaire system
kiratugirwe kira- then hariho na n'okushanga culture ya family ekiri ekishuba omushaija wawe ku ori omu- ori omunyakishuba waaba noobeiha Mm. omanye ngu oriyo noobyara sitaane omuka ahabw'okuba mutabani waawe yaaheza kwega ekishuba niiwe arikuza kutandikiraho Mm. naaza kukubeiha kandi hati nookimuhyaho ota ahabw'okuba nibyo byokurya ebi orya. So na n'abaana nikwo okwo. Na baaza kukikora batyo, na n'abaana baabo baryakyegyesa abaana baabo, muhara waabo n'omunyakishuba, omukazi waabo n'obu arikuba atari mubeihi kwonka iwe omushaija waabo ori omubeihi, oriyo noobyara omuze mubi munonga. Ogwo abeire ari aka n'aka n'aka ari omubeihi. Hariho owaagize ngu Abrahamu akabeiha ngu Saara ti mukazi we, then. mutabani we Mm. eh, Nawe the same. muta- Isaac shi? Mm. Mm-mm, Isaac akabya ngu enki Nawe ka yaagize ngu Rebecca ti mukazi we. Eh, Mm. reero hati na na na na ah, mwijukuru Jacob Mm. nawe yaabiiha ngu niwe Saulo Reero hati na batabani ba Jakobo baabeiha, ngu omwana yaariibwa ki? Ekikooko. So okubeiha kukaranda. So eventually eki oraabyare omu famire kiri likely kutekinga a toll on the whole your family. lineage. Kandi ekikwenzire kuzibira eri izooba n'okugira ngu iwe oteeshanga ngu niiwe waakitandikire. Either omu kumanya nainga omu butamanya. Orabaasa kuba orateekateeka ngu selfishly ezi esente orikuzikora, kwonka orikuzikora omu buryo obutari bwe. Zihendire zireeteire omu kyeene aha ka yaawe. Kandi nangwa na n'okurengaho. Na naiwe oraasa kufeera aha muceeri, otagira ngu guraza kurinda oruzaaro rwawe rwonka. Oze aho ote omutima, oze omu bafumu ngu ngu orikutambira amagara, ohendere osigire famire yaawe yoona eri omu muceeri. Ohendere naiwe kuba nanka ogwo Daudi, nawe wenka obu ya obu obu ya obu yaashwera Bathisheba, nawe wenka eka ye ekasigarwaho omu kyeno, yaahika aha kwenda kuhwaho. ahabw'omukyeno ogwo so tube careful because of our actions shana ku oraabe otaine family kwonka na waaba otagiine nayo okwo eribaho because turamanya ngu nanka ogwo akaheebwa omugisha omu ruzaaro rwe Abrahamu atakazaire so naiwe obe otakazaire so tube careful byona ebi turaakora. ebi turakore, ebi turateho omutima, ebi turayeyendeze, oba ni mururu oba niki, byona ebi turabe turimu. Mm. Na munonga nk'abo abara- abaraza omu bafumu. Amazima gari ngu that thing will follow you up. Mm. So banywani bangye, batahi bangye okwe, tube careful aha bi turikukora. Yeah. Bube ryari bube ryari, nahi woojunwa. naiwe ojunwa it will haunt teera ako akashwani hati kugira ngu waarwara siriimu reero waamara waajunwa oine abaana bato ngambira nk'oku egyo siriimu etaraaba affecting baraza kukura bata omu myaka mito baakureeba obyami aha kakyeka oreenyeera ori otyo aha myaka mito nainga waafwa nainga kare waagumaho kwonka oine siriimu like you will hardly find a way nokubata omu buteeka because okarwara siriimu ahabw'obushambani nobaasa kubata omu buteeka ota, so it is a curse eri aho eri laid down so ab'eishe-emwe ndikubeshengyereza tuteho omutima aha actions ziitu tumanye ngu zirabaasa kureeterera families ziitu na generations after us, na n'ebi tutaireho omutima n'ebi tukozire n'amaani gaitu oshange twahendera be going to the dogs, mwebare munonga mukama abaheereze omugisha. muteebwe ku subscribinga n'okusheyaringa na bataahi baanyu, aka akantu aga amazima ni marungi munonga garabaasa kutambira mutaahi waawe kandi garabaasa kugira eki gaatwegyesa kugira ngu tube gye tubaase kutsigaho obuhunguzi obwine omugasho obutari bw'okucwekyereza abaana abu turaatsige omu nsi omu, mwebare munonga. Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu teera akaru, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukaganiira okafuna ideas ze. It is very right. Tushemereire kuramibwa oh.